Цымӕ иубонмӕ зындгонд ос уӕвӕн ис? Цымӕ арӕх вӕййы афтӕ, ӕмӕ ӕрыгон чызг иунӕг зарӕгӕ кодта ӕмӕ се ппӕтӕн дӕр уарзон сси? Исчи зӕгъдзӕн, уый стӕм хатын бӕлы, кӕй та уырнгӕ дӕр нӕ бакӕндзӕн. Фӕлӕ абон уазӕгуаты ӕнхъӕлмӕ кӕсӕн йӕ ном нудӕсаздзыдӕй кӕмӕн айхъуыст, ахӕм адӕймагмӕ. Фыццаг зарӕгӕй дӕр йӕхи Цӕгат Ирыстоны цӕрджытӕн бауарзын кодта. Рацыд къорд азы, фӕлӕ раздӕрау йӕ аивадӕй адӕмӕн циндзинад хӕссы. Йӕ концертты уӕгъд бынат никуы вӕййы. Йӕ фӕлмӕн хъӕлӕс та алкӕй зӕрдӕмӕ дӕр ӕнкъары. Мӕнӕн дӕр йемӕ фембӕлд ӕхсызгон у. Цӕмӕн афтӕ зӕгъын, уымӕн мын хуымӕтӕг дзуапп ис. Уый хуызӕн дӕн, зӕгъгӕ, мын арӕх фӕзӕгъынц. Афтӕ у ӕви нӕ, уымӕн ӕвдисӕн уыдзыстут а изӕр. Уазӕгуаты та ӕнхъӕлмӕ кӕсын

Сраст кӕндзыстӕм уыцы хъуыддаг. Хорз. Емӕ дӕ хъӕлдзӕг ныхӕстӕ кӕнӕм, хъӕлдзӕг фӕндӕгтыл цу, дӕ фӕндӕгтӕ лӕгъз ӕмӕ сыгъдӕг уӕнт. Ӕз та сӕ улахъуыды кодтон. Риммӕ, хӕрзӕрыгонӕй сдӕ зындгонд. Куыддӕр афтӕ рауад, цыдистыл кӕдмӕй раст хъуыды кӕнын уыд нудӕс азы. Ӕмӕ хӕрзӕрыгон чызгӕй зындгонд суӕвын, уый дын зын уаргъ уыди? Нӕ ӕви не уыдис, ӕнкъардтай?
Нӕ уыдис, зын мын нӕ уыдис. Адӕм мыл цин кодтой, уарзтой мӕ, ӕмӕ уый мӕ зӕрдӕмӕ цыдис. Ном мын уыдис зын.
Кӕддӕриддӕр мӕ базонын фӕндыд ныййарӕгӕй амонд. Ёй уыди дӕ фыццаг зарӕг, уый азарыд дӕ мыстулонимӕ. Кӕд мӕ раст хъуыды кӕнын, уӕд. Ӕмӕ цӕмӕ ргӕсгӕ равзӕрстай ахӕм зарӕг? Иуӕй ӕнкъард уыди, иннӕмӕй зӕрдӕ тугдадзинтӕ фӕйнӕрдӕм тыдта. Се ппӕтмӕ-иу афтӕ каст, ӕмӕ цыма ды дӕр скӕуынмӕ дӕ бирӕ нал хъуыди, афтӕ. Цӕмӕн равзӕрстай ахӕм зарӕг? Ӕз ӕй нӕ равзӕрстон. Уый равзӕрста Мстулаты Иринӕ. Рухсаг уӕд. Рухсаг уӕд. Уый бафӕндыдис. Афтӕ йӕм фӕкасти, цыма мын рауайдзӕнис уыцы зарӕг. Мӕ йыл кусгӕ дӕр афтӕ бирӕ фӕкодтам. Мӕ цалынмӕ йӕ зӕрдӕмӕ фӕцыдис, уӕдмӕ йӕ фысгӕ дӕр нӕ ныккодтам, уӕдмӕ йӕ адӕмы размӕ нӕ рахастам. Уыцы зарӕгыл ныр къорд азы рацыди, фӕлӕ мӕ зӕрдыл цы рлӕууыд, куы-иу ӕй зарыдтӕ, телевизорӕй-иу дӕ куы вдыстой, уӕд бирӕтӕ афтӕ дзырдтой, зӕгъгӕ, йӕхӕдӕг дӕр ӕвӕццӕгӕн сидзӕр, ӕмӕ йӕ уымӕн афтӕ зары. Куыд ӕй банкъардтай, ёсы рыст ӕмӕ йӕ куыд, дӕ бон афтӕ азарын куыд баци?
Куы дын загътон, мӕнӕ йе ргыцыр размӕ ӕз ӕй не нкъардтон. Куы йӕ ахуыр кодтам, уӕд-иу ӕй дзӕбӕх азардтӕн. Хъӕлдзӕгӕй афтӕ зӕгъӕн ис мӕ иу, мӕ хъӕлӕс мӕ бон цас уыди, уыйас-иу ӕй уӕлӕмӕ систон мӕ-иу тынг хъӕрӕй зарыдтӕн. Мӕ-иу мӕ Ирӕ баурӕдта мӕ-иу загъта: Римӕ, сидзӕрӕн Йӕ зӕрдӕ йӕ афтӕ парахат никуы вӕййы, ӕмӕ йӕ ӕнкъарддӕр изарын хъӕуы. Мам не афтӕмӕй уый бацамыдта, ӕндӕр ӕй скуыдӕй хъуамӕ бамбӕрстаин. Мӕнӕн мад уыдис, мӕ мын йе рдӕр ис дзӕбӕх мад. Хуыцауӕн бирӕ цӕрӕнбон раттӕд. Бузныг, бузныг.
Ӕркӕд дӕ мадмӕ дӕ бинонты кой скодтай, уӕд Ӕвӕццӕгӕн, адӕймагӕн ӕппӕтӕй зынаргъдӕр а зӕххыл у йӕ мад. Йӕ мад ӕмӕ йӕ фыд, йӕ ныййарджытӕ. Ды йӕ тынг бирӕ цӕмӕн уарзыс? Мӕ мадмӕ, мӕ фыды. О, да.
Алкӕмӕндӕр хъулон сты. Алкӕйдӕр куы бафӕрсай, уӕд афтӕ зӕгъдзӕн, мӕ мадмӕ, мӕ фыдӕй хуыздӕр нӕй зӕххы цъарыл, зӕгъгӕ. Ӕмӕ ӕз дӕр афтӕ зӕгъын, мӕ фыд нал ис, уый дӕр хъуысаг уӕд. Фӕлӕ мӕ мад ис. Мӕ Куы мын ис зарӕг дыууӕ сызгъӕрин базыры, кӕцы ныффыста Чеджемты Хсар, уый дӕр нал ис фыссӕг уыд. Ӕмӕ уыцы зарӕгӕн ӕз ныффыссын кодтон мӕхӕдӕг. Мӕ царды мидӕг зӕгъын, Эросы зарӕг, ӕвӕццӕгӕн, цӕуы ныр иу, дыууадӕс, цыппӕрдӕс азы нӕ уыцы зарӕгыл. Ӕмӕ уӕд ын бадзырдтон ӕмӕ йын афтӕ зӕгъын, Херза, ныфс цас цӕрын? О, цас дӕ зӕгъын, иу дӕр куы райсон, уӕд ӕппӕты амондджындӕр уыдтӕн, мӕ мадмӕ мӕ фыдимӕ куы цардтӕн, йе уӕд. Алцыдӕр йе уӕд бамбӕрстон, банкъардтон. Алы уарзт дӕр, уарзт алы хуызы дӕр, ныййарджытӕм дӕр, ахуырмӕ дӕр, кусынмӕ дӕр, алцӕмӕ дӕр, ӕрдзмӕ дӕр, ӕрдз дӕр йе уӕд бауарзтон, куыд фӕзӕгъын сӕ, алцыдӕр йе уӕд куыд рӕзтӕн, афтӕ алцыдӕр ӕмбӕрстонмӕ уарзтон. Мӕ зӕгъын мӕ тынг фӕндид, цӕмӕй мӕ мадмӕ, мӕ фыдӕн йӕ ахӕм зарӕг скӕнон, зӕгъгӕ. Стӕй, зӕгъын, мӕнмӕ гӕсгӕ алы кӕстӕрӕн дӕр афтӕ у, йӕ мадмӕ, йӕ фыдимӕ цы рӕстӕг цӕры, уыдон ын ӕппӕты хуыздӕрмӕ зынаргъдӕр, зынаргъдӕр сты. Мӕм Ныхсар афтӕ ныффысдзынӕн, зӕгъгӕ, мӕ зӕрдӕмӕ цӕуы дӕ хъуыды. Мӕ уымӕ гӕсгӕ уӕд Иосы зарӕг афтӕмӕй равзӕрдис. Мӕ ёмӕ-ёй зӕгъинаг уыдтӕн мӕ мадмӕ мӕ фыды хуызӕн Ӕцӕгӕн нӕй, зӕгъгӕ. Мӕнмӕ гӕсгӕ алы сывӕллон дӕр демӕ сразы уыдзӕн ӕмӕ алкӕй бон дӕр у зӕгъын, мӕнӕн се ппӕтӕй хуыздӕр сты. Афтӕ у.
Фӕлӕ уӕддӕр вӕййы, адӕймагмӕ миниуджытӕ бафӕзмын кӕй фӕфӕнды. Ер, ды дӕ мады хуызӕн дӕ? Хуызмӕ, мӕ мады хуызӕн. Удыхъӕдӕй та? Удыхъӕдӕй та мӕ, гъа, фӕццӕгӕн сӕ дыууӕйы хуызӕн дӕр. Бахъӕуын гыццыл мӕ мад карз адӕймаг у, ныхас ахӕм зонцӕй. Мӕ фыд та фӕлмӕндӕр уыдис. Мӕ рыстӕ афтӕ, кӕмдӕр кӕм куы бахъӕуӕд фӕлмӕндӕр вӕййын, куы бахъӕуӕд гыццыл Сӕ дыууӕйы дӕр цыдӕртӕ рахастайнӕ. Мӕ афтӕ мӕм кӕсы.
Ӕмӕ дӕ фӕндид истӕмӕй дӕ мады бафӕзмын? Мӕ мады Йӕ равзӕрды ис, исты миниуӕг ӕмӕ дӕ фӕнды, цӕмӕй ды дӕр дзы хайджын уай?
Йе рцӕгӕй дӕр афтӕ ма рауайӕд, зӕгъгӕ, мӕнӕ мӕ мад уымӕ уый тыххӕй, фӕлӕ мӕ мадмӕ зӕриддӕр ис миниуджытӕ, уыдон иу дӕр мӕ зӕрдӕмӕ цӕуынц цыфӕнды дӕр. Стӕй ма йӕ мӕнӕ адӕмӕй дӕр ӕй уынын, йе сыхӕгтимӕ уыдоны зӕрдӕмӕ дӕр цӕуы, цӕуынц йӕ миниуджытӕ. Кӕд карз у, уӕддӕр, нӕ? Карз у, фӕлӕ ома куыд карз у, ныхас куы зӕгъа, уӕдӕй хъуамӕ скӕна, нӕ уӕлдай ми адӕймаг, ахӕм. Ӕцӕггирон сылгоймаг. О. Ӕмӕ уыцы зарӕг куы акодтай ныййарӕгӕй амонд, уӕд сӕ зӕрдӕмӕ фӕцыди? Цы дын загътой? Мӕ мадмӕ мӕ фыды.
Уыдонӕн сӕ зӕрдӕмӕ фӕцыдис, сӕхӕдӕг дӕр сидзӕртӕ уыдысты, дыууӕйӕ дӕр. Уыдонӕй тынгдӕр банкъардтаиккой. О, сӕ дыууӕ дӕр сидзӕртӕй схъомыл сты, мӕ зонынц, уый цы у, цӕуыл у зарӕг. Мӕ мӕнӕ адӕм зӕрдӕмӕ куыд цыди, уыдонӕн дӕр афтӕ цыди сӕ зӕрдӕмӕ. Мӕ зарын та куыд райдыдтай, Рим? Дӕ гыццылӕй? Ӕви куы фӕхистӕрдӕр дӕ скъоламӕ цӕуын куы райдыдтай, студенткӕ куы стӕуӕд? Куыд рауад афтӕ? Гъер мӕнӕ
зарын мӕ фӕнды, зӕгъгӕ, ӕвӕццӕгӕн, ӕртыккаг классмӕ цыдаин, афтӕ скъолайы-иу азарыдтӕн, нӕхимӕ-иу зарыдтӕн ме фсымӕримӕ, ме фсымӕр цагъта фӕндырӕй, ахӕм нӕмгыццыл Казань уыдис. Мӕ-иу уымӕй цагъта, мӕ-иу сзарыдтӕн, кӕнӕ иумӕ зарыдыстӕм, мый-иу цагъта, Зиуакӕ фыдтӕн. Сфӕлдыстадон кӕстӕртӕ уыдыстӕм, о. Сывӕллӕттӕ уыдыстӕм, мӕ-иу нӕхи афтӕ ирхӕфстам. Стӕй мӕнӕ ӕртабу йӕхицӕн ныртӕккӕ бӕрӕгбӕттӕ сты. Мӕ ацы бӕрӕгбон куы уыдис, уӕд-иу кӕрӕдзи хӕдзӕрттӕм нӕ фӕцӕуынц. Мӕ-иу махмӕ-иу куы цыдысты, уӕд-иу сӕ тынг фӕндыдис махмӕ бадын. Ӕри-иу афтӕ уыдис мӕ-иу иу изӕрмӕ ӕртӕ хӕдзар дӕр уыдысты, нӕ, цӕмӕй алкӕмӕ дӕр ацӕуой, мӕ скувой, афтӕ нӕ вӕййы сыхы. Мӕ-иу, мадам, мӕ-иу цавты фӕндыди, цӕмӕй фӕстагмӕ махмӕ ӕрбацӕуой. Лӕгтӕ-иу афтӕ дзырдтой, уыдонмӕ концерт дӕр вӕййы. Мӕхи сын фӕзарыдысты, ӕмӕ адон-иу хорз куы фӕбадтыстӕуыд, сын ме фсымӕримӕ концерт радтам. Мӕныр де фсымӕр дӕр сфӕлдыстадон фӕндагыл ацыд? Нӕ, уый нӕ равзӕрста ус, уый милицӕйы фӕкуыста, ӕртӕккӕ милицӕйы нал кусы, фӕлӕ пенсия рагацау ацӕуынц мӕ ӕндӕр уый уыцы фӕндаг нӕ равзӕрста ныр ды хӕрзы тынг уарзы мӕ бон афтӕ зӕгъын у мӕ ме фсымӕр мӕнӕй тынгдӕр уарзы аивад афтӕ тынг о тынг бирӕ уарзы мӕ никуы фӕфӕсмон кодта уӕд милицӕйы фӕндагыл кӕй ацыди фӕлӕ сфӕлдыстадыл нӕ
Нӕ афтӕ ныхасӕм никуы раздис. Мӕ ӕрдӕр фӕзары, ӕзӕрдӕг фӕзыгъуыд. Куы баивӕйут уӕд та? Уӕддӕр.
Саразут афтӕ хъазт, раздӕр куыд уыдзӕфтӕ? Ну, никуал уже уый нал. Иу фсымӕр йеддӕмӕ дын ници? Нӕ. Дыууӕ стут? Ӕнӕуый та уарзыс стыр бинонтӕ? Стыр бинонтӕ тынг уарзын. Тынг уарзын. Фӕндыдаид, куы ма мын уыдаид ноджыдӕр хотӕ ӕмӕ фсымӕртӕ. бӕргӕ нӕ уымӕн ӕмӕ хӕлӕг фӕкӕнын куы фенын бирӕ мӕнӕ уӕд сӕм бахӕлӕг кӕндзӕн цы дзӕбӕх сти уымӕ Афтӕ зӕгъыс, стыр бинонтӕ уарзын ӕмӕ дӕ мад дӕ фыд сидзӕрӕй схъомыл сты, сымах дӕр бирӕ нӕ уыдыстут, уӕд ды цӕуылнӕ бацархайдтай ӕмӕ уӕ фӕдонтӕ фӕфылдӕр уой?
Ма Жанна ируй мӕнӕ аразгӕ цы уыдис, уый ӕвӕццӕгӕн мӕ мӕ цард афтӕ рахаста, раст зӕгъгӕйӕ та фӕсмон дӕр фӕкӕнын. Вӕййы афтӕ? О, цӕуын нын хъуыдис фылдӕр. Ныр дын цытӕ сты? Лӕппу мӕ чызг. Ну, лӕппу, ӕвӕццӕгӕн се ппӕт дӕр зонынц, уымӕн ӕмӕ-иу сценӕмӕ куы рацыдысты дыууӕйӕ, уӕд уыл адӕм сӕ цӕст ӕрӕвӕрдтой, се ппӕтӕн дӕр-иу тынг ӕхсызгон уыди. Ныр уый дӕ фӕндагыл ацыди ӕви ӕндӕр исты куыстыл хӕсты? Уарзы, аивад тынг бирӕ уарзы. Мӕнӕ мӕхӕдӕг ӕй куыд уарзын, мӕ гыццылӕй мӕ мӕ тынг фӕндыдис, цӕмӕй суон зарӕггӕнӕг мӕ зӕронд. Ууыл никуы ахъуыды кодтон, мӕ мын искуы мӕ куыст уыдзӕнис, кӕнӕ кусын мӕ хъӕудзӕн. Ӕз загътон, Ӕрмӕстдӕр мӕ зарын хъӕудзӕн, фӕлӕ цӕуыл зардзынӕн, ууыл ахъуыды кодтон. Зардзынӕн мӕ ой, мӕ зӕрдӕмӕ цӕуы, адӕмы зӕрдӕмӕ дӕр цӕуы, адӕммӕ уарзын, цы сӕ уарзын, мӕ уый дӕр афтӕ. Уый дӕр ӕй тынг бирӕ уарзы аивад. Фӕлӕ куыстӕн та равзӕрста ӕртӕккӕ ӕндӕр куыст кӕны. Мӕскуыйы цӕры тӕккӕ, Мӕскуыйы кус. Сусӕг нӕу?
Стилистӕй кусы. Стилистыл сахар кодта ӕмӕ кусы. Йӕ зӕрдӕмӕ тынг цӕуы. Нӕ программӕ афтӕ хины цы сусӕг кӕны, зӕгъгӕ. Уымӕ гӕсгӕ ахӕм сусӕг ницы ис. Ӕмбарын, дӕ хсызгон цыдтӕн, уӕд хъуыды кӕнын, зӕгъын, афтӕ хуыйны, фӕлӕ зӕгъын, ер ахӕм сусӕгӕй дӕр мӕм ницы ис. Ома, зӕгъӕн ис, ӕргом адӕймаг дӕ, нӕ? О. Уый хсызгон.
Иннӕтӕ дӕр мӕнӕй фӕзӕгъынц ӕргом ныхӕсты. Уый тынг ӕхсызгон у, мадынсӕфт ма куы уӕд уыцы миниуӕг. Йӕ рдӕ лӕппу стилисты куыст равзӕрста, дӕ чызг та? Чызг та ӕртӕккӕ ахуыр кӕны повар кондитерыл. Иттӕг хорз. Фӕуд кӕны.
Абивы техникум фехъуыстаиккат? Ода. Фылдӕрӕй афтӕмӕй зонынц Абивы техникум Валерӕйы. Ода, ӕвӕццӕгӕн, буц дары, нӕ кӕм адджинагӕй, кӕм ӕнахуыр хӕринӕгтӕй. О, скӕны.
Зӕгъӕн ис ӕмӕ ныр хӕдзары куыстытӕ, къӕбицы куыстытӕ йӕхимӕ райста? Ӕви нӕма? Рагӕй дӕр хӕдзардзин чызг у, ахӕм ын уарзы хӕдзары куыстытӕ, хӕринаг кӕнын дӕр, алцыдӕр исӕм уыцы Ахӕм чызг у. Тынг хорз, тынг хорз. Дӕхӕдӕг та, дӕ чызг уарзы хӕдзары куыстытӕ, хӕринаг кӕнын ӕмӕ афтӕ дарддӕр. Ды та фылдӕр цавӕр куыстытӕ уарзыс? Ӕз дӕр тынг бирӕ уарзын хӕдзары куыстытӕ, хӕринаг кӕн дӕр, стӕй йӕ хӕдзар чи нӕ уарзы, нӕ уым сабыргай, ӕнӕтадгӕнгӕй дӕ хъуыддӕгтӕ кӕ. Фӕлӕ иу хатт мӕ фарстой мӕ афтӕ бакодтон, зӕн алцыдӕр бирӕ уарзын хӕдзар, хӕринаг кӕн дӕр алцыдӕр. Фӕлӕ зӕгъынмӕ мӕ куыст ӕддӕмӕ ацыдтӕн мӕ зӕгъын ӕддейы куыстыты баззадтӕн. Артисты цард иу гыццыл Жаннӕ йемӕ хӕстӕг уыдзынӕй уыныс мӕхимӕ се ппӕтимӕ дӕр. Фембӕлыс, зоныс мӕ, цӕмӕй аивады исты скӕнай? Уый тыххӕй хъуамӕ, кӕдфӕнды дӕр уай кӕмдӕр концертты, кӕмдӕр репетицийы, кӕмдӕр съемкӕты, кӕмдӕр куыддӕр, куыддӕрмӕ, афтӕмӕй уыйас рӕстӕг хӕдзармӕ не вдӕлы. Се ппӕт дӕр ӕй зонӕм, сфӕлдыстадыл иугыцыл дӕр хӕс чи у, уыдон ӕй зонынц, зын куыст у. Чи зоны рӕсугъд зыны, чи зоны ӕнцон зыны, афтӕ аив нывы хуызӕн, фӕлӕ ӕцӕгӕй дӕр тынг зын у. Ды искуы фӕфӕсмон кодтай, ахӕм фӕндаг кӕй равзӕрстай, ууыл? Никуы.
Фӕсмонник фӕкодтон. Кӕд зын у, уӕддӕр?
Зын у, фӕлӕ мӕ зӕрдӕмӕ сӕумӕ не зындзинӕдты ӕнцонтӕй хизын. Ӕмӕ дзы ӕппӕты тынгдӕр та дӕ зӕрдӕ цы лхӕны? Цӕмӕй цӕуы дӕ зӕрдӕмӕ?
Мӕ зарджытӕ мӕхӕдӕг дӕр сӕ уарзын, мӕ зарджытӕ. Херыс зарӕггӕнӕг куы нӕ суыдаин, уӕддӕр концерттӕм тынг цыдаин. Ирон аивад бирӕ уарзын, цӕмӕй хъусон, уынон, ирондзинад, ирон аивад, ирон адӕм Мамӕ мӕнӕн мӕ куыст дӕр ссис. Мамӕ ирон зарӕджы, мӕ зарӕджы уылты адӕммӕ, адӕмы зӕрдӕтӕм фӕндаг ссардтон. Ӕз кӕй уарзын, мӕ мын чи уарзы, уыцы адӕммӕ. Йӕ куы нӕ зарин, уӕд мӕн ӕвӕццӕгӕн зындӕр уаид, цы хуызы семӕ уон хӕстӕг, зӕгъгӕ. Фӕлӕ зарӕджы хуыз сӕм хӕстӕгдӕр лӕууын адӕммӕ. Мӕхицӕн куыд бамбарын кӕнон, зӕгъгӕ, нӕ? Иугӕр зарджыты кой кӕнын райдыдтам, уӕд дӕ репертуар иннӕтӕй хицӕн кӕны. Дӕ зарджыты ис цавӕрдӕр адӕмон ирондзинад. Ӕз критик нӕ дӕн, ӕз аивад-иртасӕг нӕ дӕн, фӕлӕ иу арӕх фехъуыстон, ома Илурты Римӕйы хъӕлӕсы ис цавӕрдӕр мыртӕ ӕмӕ ахӕм зӕлтӕ акӕны, ӕмӕ зӕрдӕйы цӕуынц. Иуылдӕр зӕрдӕйы зарынц, фӕлӕ дӕумӕ цыдӕр Тугӕй чи цӕуы, ӕвӕццӕгӕн, адӕмы тугӕй чи цӕуы, ахӕм адӕмон зарӕггӕнӕджы хуызӕн. Цӕмӕн афтӕ у, уый дӕ хъӕлӕсы уаг афтӕ у, ӕви ахуырсгтӕ афтӕ, ӕви дӕ зарджытӕ афтӕ сты? Цы фарста мӕм радтай, уымӕй афтӕ дын мӕ бон у ахӕм дзуапп раттын, цӕмӕй зарӕг рауайа, уый тыххӕй дзы хъуамӕ уа зарӕджы хъуыды дзӕбӕх. хъӕлӕсы мыртӕ уой хорз, ӕмӕ уыдон иуылдӕр иумӕ куы баиу вӕййынц, зарӕг ӕй уӕд рауайы. Фӕлӕ афтӕ куы уа, хъӕлӕс хорз у, фӕлӕ йӕ зӕрдӕйы не нкъарыс. Ныхӕстӕ дӕр хорз сты. Дӕ хъӕлӕс дӕр тыхджын, фӕлӕ йӕ зӕрдӕйы не нкъарыс, уӕд нӕ фӕхӕццӕ уыдзӕнис адӕммӕ, нӕ йӕ бамбардзысты. Уыдон иуылдӕр иумӕ хъӕуынц. Афтӕ уӕвӕн нӕй, мӕнӕй хъӕлӕс хорз у мӕ ницуал хъӕуы. Ӕмӕ ды дӕхӕдӕг раиртасыс дӕуӕн дӕ хъӕлӕс куыддӕр цӕугӕдонау цыма вӕййы фӕлмӕн, ахӕм суадонау. Бузныг, бузныг, Жанна. Фӕзӕгъынц мын ӕй, фӕлӕ ӕвӕццӕгӕн хъуамӕ адӕм зӕгъой. Ӕнӕу йӕ дӕхӕдӕг не нкъарыс, нӕ? Мӕхӕдӕг фӕархайын, цӕмӕй мӕ хъӕлӕс куы зарон, уӕд адӕмы зӕрдӕмӕ цӕуа, уый. Гъер, куыд цӕуы та? Адӕм сӕхӕдӕг зӕгъӕд. Адӕм аргъгӕнӕг нӕ? Ӕз ма уый зӕгъинаг дӕн, мӕ адӕм сӕхӕдӕг мӕн тынг разӕнгард кодтой зарынмӕ. Хорз арс, зӕгъгӕ. Нӕ зӕрдӕмӕ тынг цӕуы, мадӕн афтӕ куы дзурой, адӕмӕй тынг у. Уӕд ма адӕм ноджыдӕр цӕуы зарын, кӕнын. Дӕ алы хъуыддагы, йӕ риуыл куы сӕмбӕлдысты, уӕд-иу афтӕ бакодтой. Дӕуӕн дӕ зарджытӕн дӕр хуызон сты. Мӕнӕ ды куыд загътай, афтӕ сӕ цӕмӕндӕр. Ну, ӕцӕгӕн, уыимӕ аивад чи уарзы, уыдоны кой кӕн. Ӕндӕр алы артистӕн дӕр ис йӕхи аивадуарзджытӕ, фӕлӕ мӕнӕн чи дзур, уыдоны, мӕн чи уарзы, уыдонӕй зӕгъын. Ӕмӕ уӕд уый фӕстӕ архайын афтӕ, мӕ аивадуарзджытӕ цы уарзынц, ахӕм зарджытӕ кӕнон. Стӕй фыццаджыдӕр хъуамӕ цӕуой мӕхи зӕрдӕмӕ, мӕ зарджытӕ. Исты зарӕг куы акӕнон, мӕ дзы цы хъуыды уа, уымӕй мӕ исчи куы бафӕрса, мӕн ацы зарӕджы ахӕм хъуыды ис мӕ уӕймӕ разы ды, дӕхӕдӕг, уӕд ын хъуамӕ зӕгъон, о, ахӕм зарӕг никуы азардзынӕн, мӕхи зӕрдӕмӕ нӕ цӕуы, мӕхӕдӕг ын ницы ӕмбарын, фӕлӕ исты азарын хъӕуы, ме азарыдтӕн, нӕ азардзынӕн. Ӕрмӕстдӕр мӕхӕдӕг кӕй бамбарон мӕ дзуапп кӕмӕн радтон, йӕ хъуыдыйӕн ахӕм зарӕг азардзынӕн.
Йӕ зарджыты кой кӕнӕм ӕмӕ та фӕзынд фарста. Зарӕггӕнджытӕ бирӕ сты. Уылдӕр сӕ зонӕм, ӕмӕ уый хорз у иуырдыгӕй нӕ алыхуызон жанртӕ, алыхуызон зарджытӕ, алыхуызон хъӕлӕстӕ, алыхуызон мидис, сӕ ныхӕстӕ ӕмӕ афтӕ дарддӕр. Фӕлӕ мӕм ӕдзухдӕр цымыдисаг каст. Цӕгат Ирыстоны артисттӕ бирӕ, Цӕгат Кавказы республикӕты та ноджы фылдӕр. Ӕмӕ арӕх фенӕн ис афишӕтӕ, ома ӕрцӕудзӕн ахӕм ӕмӕ ахӕм артист. иннӕ республикӕтӕй. Ам арӕх уазджытӕ сты, мах дӕр сӕ уарзӕм, уазӕгуарзон дӕр стӕм. Ӕз сымах куыстӕн ницы зонын, мӕ дӕ уымӕ гӕсгӕ фӕрсын, мах артисттӕ дӕр иннӕ республикӕтӕм афтӕ арӕх фӕцӕуынц?
Мамӕ гӕсгӕ нӕ. Ӕмӕ цӕмӕн афтӕ у?
Майер, уый дӕр мӕ бон нӕу зӕгъын. Вӕццӕгӕн, Ирыстон адӕм, ирон адӕм иннӕ адӕмы хӕттытыл зӕрдейы дӕр сты, ирагӕй дӕр афтӕ. Фӕлӕ йӕр мӕнӕ мӕхи тыххӕй куы зӕгъон, уӕд мӕ бон рахъаст кӕнын нӕу. Мӕн концерттӕм дӕр тынг хорз цӕуынц. Мӕхимӕ дӕр тынг бирӕ концерттӕ вӕййы. Мӕ мадзал алкӕддӕр вӕййы едзаг. Йе рдӕм кӕд чи тӕссӕуы, кӕй кой кӕныс, уыдон афтӕ арӕх нӕ вӕййынц. Кӕд аз ссӕуой иу хатт, дыууӕ хатт. Нӕ, хъӕды фылдӕр. Иумӕ ӕз иу артист зӕгъӕм. Иу артист. Иу артист у. Фӕлӕ йе рмӕн ӕмӕн мӕхи мӕхи кой кӕнын куыд фӕзӕгъынц, мӕхӕдӕг ахӕм концерт нӕ вӕййы горӕты, кӕд искуы иуы нӕ вӕййы, ныфс кӕм нӕ вӕййын, нӕ? Уӕдӕ мӕхӕдӕг дӕр мӕхимӕ дӕр тынг бирӕ концерттӕ вӕййы, афтӕ дӕр вӕййаз, цыппардӕр вӕййынц, фондз дӕр бавӕййынц. Мӕнӕ фӕстаг рӕстӕджы бынтондӕр бирӕ концертты. Мӕ мадзал мӕнӕн дӕр алкӕддӕр йедзаг вӕййы. Уый дӕр афтӕ у, мӕ мын ӕхсызгон у, мах уазӕгуарзон стӕм мӕ нӕм арӕх кӕй цӕуынц, уый. Фӕлӕ мын гыццыл хъыгдӕр у, уыдон Ардӕм цӕуынц, арӕх куыд рауайы, уыдон ардӕм цӕуынц, мах сын сӕ зарджытӕ ӕмӕ сӕ мотивтӕ райсӕм, ӕмӕ сӕ нӕхирдыгӕй фӕкӕнӕм. Ӕмӕ уӕд уыдон мах зарджытыл афтӕ ӕнувыд цӕуынӕ сты? Уый тыххӕй ма ирон адӕм хуыздӕр сты алкӕмӕй дӕр. Цыбырӕй мын ӕй загътай. Фӕлӕ йӕ иу фиппаинагмӕ ды мемӕ разы дӕ ӕви нӕ? Мах уыцы мелоди кӕ райсӕм ӕмӕ нӕхи цӕгъдытимӕ сымхӕццӕ кӕнӕм. Ӕмӕ уӕд бӕрӕг нал вӕйы, ирон фӕндырдзагъд дзы кӕм вӕйы, ирон мелоди ӕмӕ кавказаг. Нӕ дӕм кӕсы афтӕ? Ноджы ма сӕ хицӕн аранжировкӕтӕ куы скӕнай, уӕд. Музыкӕйы зарӕджы бын фыст куы уа, кӕсгон музыкӕ кӕнӕ ирон музыкӕ, афтӕмӕй нӕ фесӕфдзӕнис, афтӕмӕй йын фесӕфӕн нӕй. Ома мелодикӕтӕ нӕ хӕццӕ кӕнынц? Нӕ хӕццӕ кӕнынц.
Чи йӕ рчи схӕццӕ кӕндзӕн, ирон музыкӕ ӕндӕр кӕимӕдӕр ӕндӕр кӕйдӕр музыкӕимӕ. Хорз, уӕд ӕвӕццӕгӕн фӕрӕдыдтӕ. Хорз. Фӕлӕ уый ӕвӕццӕгӕн. Цы зӕгъыс, уый арӕх фехъусын. Мӕнӕ нын нӕ мелоди нын адавтой, ме сӕхиуыл ныффыстой, афтӕтӕ ис ахӕм. Фӕлӕ уый тыххӕй та хъуамӕ уа хицӕн адӕм, кӕцытӕ хъуамӕ кӕсой мӕ бӕрӕг кӕной мӕ ахӕмтӕ. хъуыддӕгтӕ ма цӕуа. Фылдӕрдӕр ӕндӕр тыххӕй загътон, ома ирон фӕндырдза, ирон мелоди, ирон фӕндырдзат кӕддӕриддӕр уыди уӕздан ӕмӕ аив. Афтӕ. Мах та уырдыгӕй райсӕм цавӕрдӕр цӕрдӕгдзинадӕй схонон вӕццӕгӕн ӕмӕ сымхӕццӕ вӕййынц. Кӕддӕр ма йӕ Дудзиаты Валодя загъта, ирон зарӕгыл ӕмӕ ирон мелодикӕйыл тагъддзинад нӕ фидауы. Хъуамӕ уой уӕздан, аив, гыццыл, уӕзбын. Ирон адӕймагыл Тагъд-тагъд дзурын дӕр нӕ фидауы, тагъд цӕуын дӕр ыл нӕ фидауы, тагъд кафын дӕр ыл нӕ фидауы. Ирон, ирон уӕд уӕздан. Уыдон иумӕ хъуамӕ уой. Ирон адӕймаг уӕд уӕздан. Афтӕ уыцы дыууӕ иумӕ уой кӕдфӕнды дӕр. Фӕлӕ Ермах зоныс ӕй, чындзӕхсӕвты кӕй фӕкусӕм, ӕмӕ цы тынг бирӕ адӕм вӕййы, ӕмӕ сӕ фӕфӕнды, ӕр цӕмӕй алы адӕм хӕттыты цӕгъдтытӕ дӕр кӕнӕм, зарджытӕ дӕр кӕнӕм, ӕмӕ Уымӕ гӕсгӕ дзы вӕййы алыхуызон музыкӕ дӕр. Ӕз кӕм вӕййын, уым фӕархайын, цӕмӕй ирондзинад фылдӕр уа, цӕмӕй фӕсивӕд иронау дзурой. Ӕз афтӕ фӕархайын, цӕмӕй чындзӕхсӕв дӕр кӕрӕй-кӕронмӕ иууылдӕр ирон ӕвзагыл ацӕуа. Фӕлӕ нӕм тынг бирӕ ис адӕм, хъыгагӕн, кӕцытӕ иронау не мбарынц. Мы та уӕд уырыссӕгтӕм дӕр рахизӕм, уырыссагау дӕр фӕдзурӕм.
Хъыгагӕн. Стӕй ма, ӕвӕццӕгӕн, уый дзурӕг у ирон уӕздандзинадыл, уазӕгуарзондзинадыл ӕмӕ ныххӕлардзинадыл нӕ? Афтӕ, афтӕ.
Уӕддӕр цыфӕнды куы уа, уӕддӕр ирон адӕмӕй хуыздӕр нӕй. Цыфӕнды куы фӕуа, уӕддӕр. Ӕмӕ цы, кӕд нӕм исты хъӕндзинӕдтӕ ис мӕ кӕмӕ нӕй? Зӕххон адӕймагӕн алчидӕрӕй зоны, Хуыцау адӕймаг афтӕ скодта ӕмӕ ис ӕм цыдӕр хъӕндзинӕдтӕ, махмӕ та йой ис. Афтӕ та ирон адӕймагӕй хуыздӕр нӕй. Цыфӕнды куы фӕуа, уӕддӕр. Ма афтӕ зӕгъыс, ирон адӕймагӕй хуыздӕр нӕй. Дӕумӕ гӕсгӕ ирон адӕмы хуыздӕр миниуджытӕ цавӕр сты?
Уӕздандзинад. Ысхорз адӕмы кой кӕн. Уӕздандзинад. Ӕнӕ мидбыл бахудгӕй, дам, дзургӕ дӕр не куыд куы сӕм бадзурай. Салам куы дӕттой кӕрӕдзимӕ, ирон адӕмот дӕр бахудынц. Кӕмӕ ис, ой, искуы иумӕ ис. Йер нӕ дзурдзынӕн кӕйдӕрты нӕ, фӕлӕ афтӕ ис мӕ ортӕ сыхаг схаджы зонгӕ дӕр нӕ кӕны. Махмӕ та куыд у? Йе схӕгтимӕ дӕр йӕ бинонтӕй хуыздӕр цӕры. Уый дӕр дӕхӕдӕг дӕр зоныс. Ирон адӕймаг йӕхи дӕр ныууадздзӕнис, уӕддӕр йе схаджы мидӕм ӕрбакӕндзӕн, ӕмӕ сӕм цы ис хуыздӕр, уыдон уый цур ӕрывӕрдзӕни. Йӕ сывӕллӕтты дӕр ныууадздзӕнис, уӕддӕр хуыздӕр хӕринӕгтӕ, хуыздӕрдзинӕдтӕ, хуыздӕр фӕлмӕндзинӕдтӕ иууылдӕр схӕгтӕн скӕндзӕни, стӕй чи йӕм ӕрбахиза, уымӕ. Къӕбӕрдӕттон, нӕ? Къӕбӕрдӕттон, о. Кӕмӕ ис ахӕм дзӕбӕх миниуджытӕ? Уӕдӕ куыд загътам, схорз адӕм кой кӕн, зӕгъгӕ, уыдон хъӕрӕй нӕ дзурынц, хъӕр ныхас нӕ кӕнынц, знӕт не сты. О, куы смӕсты кӕнай адӕймаджы, уӕд уыды удгас адӕймаг. Фӕлӕ афтӕ та дын куы зӕгъын, Ирон адӕмӕй дзы хуыздӕр нӕй сфӕнды кӕ. Зыл фӕхъуыды кӕнын, ома мӕн ӕз дӕр тӕ фӕдзурӕм адӕймаг цӕуылдӕрты дӕр смӕсты вӕй, фӕлӕ уӕддӕр февзар, февзар ма дзы ирон, ирон адӕмӕй хуыздӕр нӕй. Тынг ӕхсызгон мын сты дӕ ныхӕстӕ, ӕмӕ дӕм кӕсын, хъусын, ӕмӕ мӕм афтӕ фӕкаст, цыма йӕ, зӕгъгӕ, ӕндӕр искуы бӕстӕтӕм афтыдты хъуыддӕгтӕ алыхуызон вӕййынц, уӕд дӕ бон нӕ бауид ӕндӕр ран цӕрын? Нӕ бауид.
Ӕнӕуый та искуы фӕнд кодтай ӕндӕр ран ма ацӕуын?
Ник.
Ам дӕ фӕнды? Вӕййын искӕмты дӕр, вӕййын йе куыд вӕййы адӕм, ахӕм ныхӕстӕ нӕм вӕййын не мбӕлттимӕ дӕр фӕфӕнды адӕймаджы искуыдӕм ацӕуын, фенын. Искӕмтӕ куыд цӕрынц, рӕсугъддзинӕдтӕ, цыдӕртӕ. Фӕлӕ иугыццыл фӕуыдзынӕ искӕм, стӕй уӕддӕр нӕхимӕ фӕнды.
Ермашко ахӕм дарддӕр нӕу, нӕ? Фӕлӕ ер зӕгъӕм, уырдӕм ацыдтӕн, мӕ уым хъусыс уырыссаг, уырыссаг ныхас, алыхуызон ныхас. Мӕ дзы кӕмдӕр иу ирон ныхас айхъуыстай аэропорты, нӕ? Кӕмдӕр. Мӕ уды ахӕм ӕхсызгон у, ахӕм.
Зӕрдӕ бахъӕлдзӕг вӕйны. Афтӕ зӕгъыс, нӕхимӕ нӕхимӕ хъуамӕ уон. Ӕмӕ ам нӕхимӕ куы вӕйыс, уӕд дӕ фӕллаттӕ куыд фӕуадзыс? Кӕдӕм уарзыс цӕуын, цы уынын, цы фенын?
Ам нӕхимӕ кӕдӕм хъуамӕ цӕуӕм? Мӕнӕ нӕхи ӕрдз, нӕхи ӕрдз афтӕ сабыр ист исты ран ӕм баулӕфын дзӕбӕхӕй.
Кӕмттӕй та фылдӕр кӕцы уарзыс? Куырттаты ком, куыд рӕсугъдмӕ дзы куыд сыгъдӕг у, куыд сабырдз у. Стӕй ӕдзухдӕр хур кӕсы. Ӕдзухдӕр хур кӕсы. Ӕз зымӕг нӕ уарзын, уымӕ гӕсгӕ хур кӕм вӕййы, уыцы рӕттӕ се ппӕтӕй тынгдӕр уарзын. Кӕдфӕнды дӕр мын уазал уый. Дӕхӕдӕг та дӕ кӕцыуӕн чызг? Ставд уртаг.
Афтӕмӕй уарзыс хӕхтӕ, нӕ? Ставдты хӕхтӕ сты мӕ уыд нӕй дзы уым уым хӕхтӕ нӕй, фӕлӕ цӕмӕ Ирыстоны цӕрджытӕ не стӕм иууылдӕр. Ӕмӕ Ставдтуртӕм куы рбацӕуыс, уӕд уым та дӕ зӕрдыл арӕхдӕр цы рлӕууы? Уӕддӕр дӕ сабибонтыл ма арвыстай, де взонгдзинад ума цыди. Цы рымысыс арӕхдӕр-иу? Хъӕуы Ставдтурты. Скъола, ме скъола, мӕ ахуыргӕнджыты. Ахӕм дзӕбӕх ахуыргӕнджытӕ мын уыдис мӕнӕн иууылдӕр. Иууылдӕр се ппӕт дӕр мын ӕххуыс кодтой, афтӕ сӕ фӕндыди, цӕмӕй зарӕггӕнӕг суон. Хъӕуы цӕрджытӕ иууылдӕр, хъӕуыхицауӕй, иууылдӕр, афтӕ сӕ нӕмттӕй дӕр сӕ дзурӕн нӕй. Хъӕуы ахӕм адӕймаг нӕй, жуарзондзинад кӕмӕй не нкъардтон. сыхагӕй иууылдӕр мӕ хъӕубӕстӕ се ппӕты дӕр уарзын. Ӕз дӕр куы рцӕуын, уӕд сӕ йӕхӕм уарзондзинад ӕнкъарын. Стӕй дын ӕрдӕбон дӕр куы загътон, уым цы рӕстӕг арвыстон, уый никӕцы, уый фӕстӕ ма цас цӕрын, никӕцы рӕстӕг имӕ мӕ бон у абарын. Афтӕ мӕ хъӕу иумӕ уарзын. Йӕ ставддуртӕ хуыйны, йӕ дуртӕ дӕр ын уарзын, йӕ дуртӕ.
Мамӕ гӕсгӕ коммӕгӕс сывӕллон уыдтӕ?
Комыгӕс. Цыгай? Комыгӕс, о.
Мама Ды уыгтӕ дӕр никуы алыгъдтӕ, нӕ?
Нӕ, стӕдзурыс. Цӕуыннӕ?
Скъоладзау Сардиомӕ нӕ вӕййы.
Комыгӕс уыдтӕн. Мад-иу афтӕ загъта, Римӕ, дам, ахӕм, мӕнӕ йӕ афтӕ фӕзӕгъы, ахӕм сывӕллон, дам, уыди, мӕ дам, йӕхиуыл цӕф дӕр никуы руагъта. Ома, мӕнӕ йӕм зӕгъд кӕнай, кӕнӕ исты уайтагъд, дам-иу куыд ӕмбал, афтӕ йӕхи дардта. Мӕ мад-иу мӕм тызмӕг куыд дзырдта, кӕдӕм ма цӕуыс исты, уӕддӕр-иу ахӕм тӕргай фӕдӕн, ома мӕм тызмӕг сдзырдта мӕ иу дыууӕ сахаты ницы дзырдтон, фӕтӕргай-иу дын. Уӕдмӕ мӕ уый нӕмгӕ кодта кӕнӕ исты, ахӕмтӕ йеддӕ дзы никуы уыдис. Дам, Римӕ, дам, йӕхиуыл цӕфыруадзӕн никуы бауагъта, афтӕ, дам, ахӕм сывӕллон уыди. Иу хатт кӕддӕр нӕм хъӕумӕ рластой индиаг кино. Уӕд индиаг кинотӕ тынг ластой хъӕумӕ. Ӕз цыдаин ӕвӕццӕгӕн иуӕвдӕм къласмӕ. Ӕмӕ сфӕнд кодтам нӕ къласимӕ. Стӕй-иу ӕнӕхъӕн хъӕу дӕр-иу йе рхистӕртӕ, чындзытӕйттӕ-иу иууылдӕр киномӕ цыдысты. Ӕз дӕр мӕхимӕ ӕвдӕм къласы стыр чызг кастӕн. Ӕмӕ нӕ сыхӕгты чызгимӕ баныхас кодтам, уый мӕнӕй гыццыл хистӕр уыдис, иумӕ ацӕудзыстӕм, зӕгъгӕ. Мӕ мадӕн загътон, зӕгъ, ма ауадздзынӕ киномӕ. Мадам, кӕимӕ? Уӕд кӕимӕ дӕр уӕд ауадздзынӕн. Уый мӕнӕн иу къуыри дунейы куыстытӕ фӕкӕнын кодта, ома ӕз та зӕгъын, киномӕ цӕудзынӕн, зӕгъгӕ, мӕ-иу цынӕ куыст кодтон, хӕдзары взал дӕр састон, алдзыр кодтон. Кинойы бон ӕрхӕццӕ ис, ӕз хи сарызтон мӕхимӕ гӕсгӕ, мӕ нӕсхӕгтӕм дзурын чызгмӕ дзурын жансома-сома, уый цӕмӕндӕр нал ацыдис, нӕ йӕ фӕндыдис. Ӕз мӕхӕдӕг ацыдтӕн, мӕ хер Донкультурӕимӕ ма хӕдзары астӕу уыдис иу ӕхсӕз хӕдзары, ома хӕстӕг нӕм уыдис. Мах цӕрӕм хъӕуы фыццаг сыхы, ма уый дӕр уым хъӕуы райдайӕн уыдис. Мӕ зӕгъын, ер ардыгӕй уырдӕм мӕхӕдӕг ныццыдтӕн, мӕ уым ме мкъласонтимӕ баиу дӕн, чызджытимӕ, иннӕтимӕ мӕ лӕууын, мӕ мӕм билет балхӕдтон, ныртӕккӕ бахиздзыстӕм киномӕ. Мӕ мӕм ме мбӕлттӕй чидӕр дзуры, Ортӕ дӕм дӕ мад дӕ мад та агуры. Мӕ зӕгъын, ма кастӕн мӕ дзы забор дзы уыди ахӕм ялварсмӕ. Заборы цур мӕ мад лӕууы йӕ цуры йӕ къухы дынджыл лӕдзӕг. Фӕтарсты?
Нӕ, зӕгъын, цӕмӕ рцыди, цымӕ? Зӕй нӕ бамбӕрстон, цымӕ зӕн цӕмӕ рцыдаид? Мӕ зӕгъын, мӕ ма уӕддӕр мӕ зын ма зон, цы зын куыныс, мадам? Уӕддӕр, ма мӕ фӕрсгӕдӕр кӕныс? Мӕ зын скодтон, дӕхӕдӕг мӕ зын нӕ рауагътай киномӕ. Мадам, кӕимӕ раст, ды зӕгъ мӕхӕдӕг. Мӕ зӕгъын, мӕнӕ зӕгъын, ме мбӕлттӕ ам сты иууылдӕр, нӕ къласы зӕгъын иууылдӕр ам сты. Мӕ нымадта мӕ рахиз мӕ мӕ разӕй хӕдзармӕ. Мӕ ма цыдӕр цӕй дзырдтон, бауадз ма мӕ зӕгъын, Ермак тынг фӕндыдаид. Бауадз мӕ, мӕ ма дзургӕ дӕр кӕныс ноджыдӕр. Мӕ мӕ нӕхимӕ схӕццӕ кодта. Афтӕ мӕ уый фӕстӕ ма ацӕудзынӕ. Уый ӕппӕт адӕм астӕумӕ раздӕхта, мӕ мӕ нӕ скодта, нӕ мӕ бауагъта киномӕ. Мӕ ма чи ацӕудзӕн, нӕ фӕрсгӕ. Афтӕ. Ӕрдӕбонӕй дӕхӕдӕг дӕр загътай, уыцы рӕстӕджы индиаг кинотӕ тынг парахат уыдзысты ӕмӕ сӕм се ппӕт дӕр цыдысты. Ныр та цавӕр кинонывтӕм уарзыс кӕсын? Рӕстӕг дын куы фӕвӕййы, уӕд. Раст дын куы зӕгъон, уӕд ӕртӕккӕ кинотӕм ӕппындӕр нӕ кӕсын.
Уды ныры дуджы киноиндустриимӕ зонгӕ ӕппындӕр нӕ дӕ? Афтӕ иу гыццыл нӕ бары. Ӕнӕуый та йӕ уӕддӕр цал кинонывы федтай, уыдонӕй дӕ зӕрдӕйы автор фӕд цы ныууагъта? Цавӕр арӕх кӕй ӕрымысыс? Мӕ мадӕ кӕй фӕндид фенын? Ис ахӕм?
Ну, тихий дон. Фатимӕйы кино. Ну, бирӕстӕ. Ер зоныс, ер уым ахӕм хъуыдис, Фатимӕ ӕндӕр цард, ер ходомӕ гӕсгӕ кинотӕ. ома уӕддӕр фылдӕр бӕсты сты советон рӕстӕджы кӕй систой, уыдонимӕ ӕмӕ нӕхи Цӕгат Ирыстоимӕ.
Ӕцӕгдзинады хабӕрттӕ фылдӕр ис. Фатимӕйы кинойы уарзондзинад, хъуыды, арф хъуыды. Хер ӕртӕккӕ цы кинотӕ исынц, уыдон та иуылдӕр Мӕнӕ цард йӕхӕдӕг куыддӕр куыд сфӕйыдис. Сымхӕццӕ. Сымхӕццӕ. Уыцы кинотӕ дӕр ахӕм цыдӕртӕ. мӕ зӕрдӕ сӕ нӕ исы
дӕхӕдӕг афтӕ иунӕгӕй куы аззайыс дӕхӕдӕг дӕхи хъуыдытимӕ уӕд дӕ хъуыдытӕ кӕдӕм ахӕссынц цӕуыл фӕхъуыды кӕныс
кӕм нӕ кӕм нӕ вӕййын иу ахӕм нӕй Мӕ хъуыдыты Афтӕ сын зӕгъын. баст вӕййынц дӕ куыстимӕ, дӕ бинонтимӕ, дӕ мадимӕ, де сфӕлдыстадимӕ, дӕ цотимӕ. Иуылдӕр иумӕ. Иуылдӕр иумӕ. Фылдӕр мӕ мӕ сагъӕс мӕ мӕ хъуыды кӕстӕртыл у. Уым ныхас дӕр нӕй. куыд фылдӕр скӕнон исты, цӕмӕй сын истытӕ баззайа, мӕ хъуыдытӕ мӕ зӕгъынц, мӕ катай, уыдоныл вӕййы хо. Фӕлӕ афтӕ та мӕ мад, ну, алцӕуыл дӕр. Ома цард цӕмӕй конд уыны, царды се исудӕн иууыл се ппӕтыл дӕр. Фӕндитмӕ цӕмӕй алы хъуыддагӕй дӕр исты хорздзинад скӕнон, чи мын ис, уыдонӕн се ппӕтӕн дӕр.
Хорздзинад цы хоныс?
Хорздзинад йе рмӕ мадӕн, цӕмӕй йӕ цард ӕнцондӕр ӕмӕ йӕ зӕрдӕ рухсдӕрмӕ хъӕлдзӕгдӕр уа, уый. Мӕ куысты мидӕг ӕнтыстджындӕр, цӕмӕй мын истытӕ ма бантыса, ӕмӕ скӕнон фылдӕр зарджытӕ, адӕмы зӕрдӕмӕ цӕуой ахӕм хуызы. Мӕ кӕстӕртӕн, цӕмӕй истытӕн саразон, сын ныууадзон, сын ӕнцондӕр уа цӕрын. Дӕхицӕн та, Риман?
Мӕхицӕн иролник фӕхъуыды кӕн.
Цӕмӕдӕр гӕсгӕ афтӕ вӕййынц арӕх адӕм. Иннӕтыл хъуыды кӕнӕм, фӕлӕ нӕхӕдӕг нӕхицӕй айрох вӕййӕм. Ӕмӕ уый хорз у, дӕ мады мӕт кӕныс, дӕ цоты мӕт кӕныс, дӕ хиуӕтты мӕт кӕныс, дӕ куыстыл дӕ зӕрдӕ рисы, фӕлӕ дӕ хи удыл та?
Мӕхи удыл, ӕвӕццӕгӕн, ну, фӕхъуыды кӕн, фӕлӕ ӕппӕт фӕстагмӕ, раст дын куы зӕгъон. Афтӕмӕй та кӕсыс, куыд уай? Мӕ кӕд адӕм иу дӕр афтӕ сты? Ӕмӕ цӕмӕн афтӕ сты? Мӕн дӕр йой бамбарын фӕнды. Кӕд дӕ зӕрдӕ се пӕтӕн хорздзинад зӕгъы, уӕд цӕмӕй дӕ къухы фылдӕр бафта, уый тыххӕй хъуамӕ дӕхи уды цӕрӕнбон дӕр фидар ӕмӕ дзӕбӕх ма уа. Раст зӕгъыс, мӕ мӕнӕ азтӕ куыд цӕуынц, афтӕ йӕ ӕмбарын. Тыхтӕ дӕр къаддӕр кӕй фӕкӕнынц адӕймагӕн, ӕнӕниздзинад дӕр алцыдӕр ӕмӕ хъуамӕ цы ма дын баззадис, мадӕн цы ис, уый афтӕ зӕгъӕн ис, сабыргай, хардзгӕнгӕй кӕнай, гыццыл дӕхи уарзгӕйӕ, Цымӕ зондӕй ӕмбар адӕймаг. Бирӕтӕ сты ахӕм миниуджытыл хызт. Нӕ ӕр сусӕггаг дӕр нӕу дӕуӕн дӕр дӕ мад, ӕвӕццӕгӕн, афтӕ, мӕнӕн дӕр, иннӕтӕн дӕр. Сӕхи снывонд кодтой иннӕтӕн. Иннӕтӕн исты хорздзинад ракӕнон. Стӕй азтӕ куыд цыдысты, афтӕ сӕхӕдӕг вӕййынц ӕххуысдӕр хъуаг. Йӕ кӕстӕртӕ афтӕ ахуыр кӕнын. Цард цӕуы, ӕмӕ абон стыхджындӕр дӕн дӕуӕй, фӕлӕ ӕз райсом дӕуӕй мӕ тыхтӕ къаддӕр уыдзысты. Мӕнӕ абон мӕ мадӕн йӕ тыхтӕ къаддӕр куыд сты, йе нӕниздзинад, йе хистӕр карадӕн уыдон, о, афтӕ у цард, афтӕ конд у. Ӕмӕ йӕ уӕд фӕкӕсынхъуаг, йе рмӕ мад фӕкӕсынхъуаг у. Нӕ? Фӕкӕсын, зӕгъгӕ, йӕ цард цӕмӕй дзӕбӕхдӕр уа, ма куыста, ӕппындӕр ма цӕмӕй тыхса, афтӕ мӕ фӕнды мӕ мад. Кӕддӕр ӕз дӕр ахӕм бынатмӕ куы цӕуон, ӕз сын хъуамӕ мӕхӕдӕг вдисон, хистӕрӕн куыд хъӕуы, уый. Ӕз уал хъуамӕ премьермӕ нӕ дӕнцӕгӕн ӕз мӕхӕдӕг базон. Мӕ феной, йӕ мадӕн куыд уыдон дӕр хъуамӕ афтӕ уой, стӕй та уыдон дӕр сӕ цоты хъуамӕ афтӕ ахуыр кӕной. Ӕндӕр Ӕз сын фӕзӕгъын, ӕз ӕртӕккӕ сымах хуысхъуаг нӕ дӕн, мӕхӕдӕг мӕхи дарын. Фӕлӕ искуы мӕ бон куы нӕ уа, уӕд цӕмӕй уӕм уыцы зонд уа, уыцы тых уӕм уа, ӕмӕ уӕм цӕмӕй уыцы тых уа, уый тыххӕй та абон хъуамӕ охиыл бакусат, сахуыр кӕнат, кусын зонат, адӕмимӕ цӕрын зонат, ма уымӕ тых дӕр уыдзӕнис, ма уым алцыдӕр уыдзӕнис. Мӕнӕн баххуыс кӕнынмӕ дӕр, уӕ хицӕн дӕр.
Ӕрдӕбон гыццыл раздӕр афтӕ загътай, ома, дам, Мӕсотӕн исты ныууадзон. Исты, уйвӕццӕгӕн, ӕртӕккӕ кӕй ранымадтай, уыдон сты, нӕ? Зонындзинӕдтӕ, ӕмбарынад. Фыццаджыдӕр, зонындзинӕдтӕ ӕрцын цасфӕнды куы ныууадзай. Бынты кой нӕ кодтам, нӕ?
Цыфӕнды сын хъӕздыгдзинад куы ныууадзай, фӕлӕ йӕ зондӕй йӕ куы нӕ ӕмбара, уӕд уыцы хъӕздыгдзинад иу къуыримӕ дӕр нал уыдзӕнис. Хӕдзӕрттӕ дӕр нал уыдзысты, иуыл дӕр нал уыдзысты. Фӕлӕ бынтон зондзин ӕрмӕст уый кой нӕ кодтон, фӕндыдис мӕ, цӕмӕй сын афтӕ дӕр исты ныууадзон иу гыццыл, цӕмӕй сын ӕппынфӕстаг алкӕмӕн дӕр хицӕн къуым уа. Уый тыххӕй мӕ Жаннӕ ныр тынг зын цӕрӕн у. Тынг зын цӕрӕн у. Эр бӕлвырдӕй афтӕ нӕ дзурдзынӕн, фӕлӕ дӕхӕдӕг дӕр зоныс, ӕртӕккӕ цӕмӕй исты скӕнай, куыстмӕ бацӕуай, мӕ исты пынфӕстаг дын хӕдзар уа, уый тынг ӕнцон нӕу ӕрыгонӕн, бирӕ ис дзӕбӕх фӕсивӕд. Фӕлӕ кӕмдӕр куыст нӕй, мӕ, мӕ нӕ фӕндид, цӕмӕй искуы стыхсой мӕ сын пынфӕстаг, цӕмӕй къуымма уа, кӕм цӕрой. Уым афтӕ зӕгъыс, ӕмӕ ныр дзӕбӕх дӕсныйӕдтыл фӕхӕсдзысты ӕмӕ куыстхъом уыдзысты. Сӕ фӕндӕгтӕ дӕхи фӕндиаг у. Сӕ фӕндтӕ дӕхи дӕ фӕндтӕ дӕхи фӕндиаг, фӕлӕ дӕ цӕст сын фылдӕр цы уарзы. Растырзӕгӕй та цӕй тыххӕй? Гыццыл раздӕр афтӕ загътай, ома уарзыс стыр бинонтӕ. Дӕхицӕн чызг мӕ лӕппу. Фӕндид дӕ, цӕмӕй уыдон бабирӕ уой? Фӕндид. Фӕндид мӕ. Ды, ирон чызг дӕ дӕхӕдӕг дӕр, дӕ цоты дӕр афтӕ хъомыл кӕныс, ӕмӕ йӕ, зӕгъӕм, лӕппу хистӕр уыны. О. Цавӕр чындздзаг дӕ фӕндид, цӕмӕй дӕ хӕдзармӕ ӕрбакъахдзӕф кӕна? Ӕвӕццӕгӕн, ууыл дӕр ахъуыды кӕныс, кӕд ӕмӕ лӕппуйы мӕтты. О, ма йыл цӕугӕдӕр ыл кӕны, сбармӕ йыл ссӕдз азы цӕуы ныр. Фӕндид ма, цӕмӕй фыццаджыдӕр мӕ ӕгъдау, мӕ ныр абон сӕрыйсыл дзурӕм ирон уӕздандзинад ӕм цӕмӕй уа, ӕмбара, цард ӕмбара. Ӕндӕр ахӕм диссаджы цыдӕр йедтӕ нӕ фӕкӕнон. хъуамӕ Сӕр адӕймаг куы рбацӕуа искӕй хӕдзармӕ, уӕд ӕм хъуамӕ цӕуа цӕрын, ме зона, цӕмӕ рбацыдис, уый. цӕрынмӕ, бинонтӕ скӕнынмӕ. Бинонты цард зын у?
Ӕнцондӕр нӕу.
Ӕнцондӕр Сӕйрагдӕр дзы цы у, цӕмӕй бинонтӕ бахъахъхъӕнай? Кӕрӕдзин барын-дзинад.
Иу хцайы дӕр кӕрӕдзи нӕ бамбардзынӕ, Дыууӕ адӕймаджы кӕрӕдзи куы нӕ ӕмбарой мӕ кӕрӕдзи ныхасмӕ куы нӕ хъусой мӕ ныхас куы нӕ кӕной, хъуамӕ дыууӕ адӕймаджы дзурой бирӕ иумӕ, кӕрӕдзимӕ хъусой, кӕрӕдзи мбарой, кӕрӕдзиуыл тыхсой, кӕрӕдзи уындмӕ бӕллой, йеуӕд цы уыдзӕни цард. Ӕндӕр афтӕ нӕу, мӕнӕ бирӕ хца ис, ма йӕ хорз бинонтӕ сты. Ӕхца бинонтӕгӕнӕг нӕу.
Ме мкусджыты иу хистӕр ӕдзухдӕр чындзӕхсӕвты ӕмӕ цины хъуыддӕгты куы вӕййы, уӕд афтӕ фӕкувы, мӕ цӕст, дам, уын уарзы, цӕмӕй уӕм уа, уӕ кӕрӕдзийӕн уат фӕразон, быхсон ӕмӕ хатыр кӕнат.
Ӕвӕццӕгӕн дзы уый дӕр хъӕуы, нӕ? Хатыр, уӕдӕ уымӕ ма кӕс, кӕм ис зӕххыл дыууӕ иухуызон адӕймаджы, нӕй? Цыфӕнды тынг бирӕ куы агурай, уӕддӕр, уӕддӕр цӕмӕйдӕр ӕндӕрхуызон уыдзӕнис. Фӕлӕ кӕд кӕрӕдзи иумӕ цӕрынмӕ равзӕрстай, уӕд ын уыцы гыццыл цӕмӕндӕр хъуамӕ ныббарай, уый та дӕуӕн. Ма афтӕмӕй цард цӕудзӕнис. Фӕлӕ алы хатт иу куы бара иннӕмӕн, иу хатт, иннӕ хатт, уӕд кӕддӕр фӕвӕййынц, йӕ тыхтӕ фӕвӕййынц. О, мӕ нал, цӕрын дӕр ӕм нал фӕцӕуы барын нӕ фӕлӕ. Дыууӕрдыгӕй, дыууӕрдӕм хъӕуы. Дыууӕрдӕм.
Гыццыл бинонтӕй аразгӕ у Ирыстоны фидӕн, рӕсугъд фидӕн. Мӕнмӕ гӕсгӕ ды, сты йӕ сусӕг дӕр нӕ кӕныс, ирон зӕхх йӕ алы уысм дӕр тынг бирӕ уарзыс. Ӕмӕ дӕ цӕст цы уарзы Ирыстонӕн?
Ирыстонӕн мӕ зӕрдӕ уарзы уый, мӕнӕ афтӕ куыд фӕзӕнынц, мӕхицӕн мӕ зӕрдӕ цы уарзы, уый тыххӕй мӕ Ирыстон уый дӕр уыдонӕй ӕз, ӕз дӕр Ирыстонӕй дӕн. Ӕз дӕр Ирыстон дӕн, иу гыццыл хай дӕн ӕз дӕр. Мӕ кӕй зӕгъын ӕй хъӕуы, царды мидӕг, зӕххон царды цыдӕриддӕр хорзӕй ис, уд уый, уый цӕмӕй уа Ирыстон адӕмӕн, Ирыстоны цӕрджытӕн амондджын уой, ӕнӕхиндзинад. Уымӕй дзы хуыздӕр ницы ис. Куы дзырдтам, ис нӕм цыдӕр гыццыл хъӕндзинӕдтӕ, ӕмӕ уыдоныл цӕмӕй кусӕм, мӕнӕн уыдон дӕр ма уой. Гӕнӕн ма амалӕй цас искӕнын. Стӕй бинонты куыд вӕййы афтӕ, нӕ кӕрӕдзийӕн барын, кӕмдӕр фӕразын ӕмӕ хатыр кӕнын. Афтӕ мод рауайдзӕнис. Уый ӕмткӕй Ирыстонӕн, фӕлӕ йӕ цы Ирыстоны иу гыццыл хай у, Илурты Римы. Ис ахӕм адӕймаг Цӕрудзӕуджыхъӕу, ӕмӕ уымӕн та дӕ цӕст цы уарзы?
Ирыстонӕн мӕ зӕрдӕ суарзой. Дӕхи кой нӕ кӕныс ӕппындӕр. Омӕ-иу мӕ баст стӕм. Дын нӕ загътон Ирыстонӕн мӕ зӕрдӕ уарзы, цӕмӕй зӕххыл зӕриддӕр хорздзинадӕй ис, уыдонӕн Ирыстоны уой. Ӕз дӕр цин кӕндзынӕн. Ӕз дӕр цин кӕндзынӕн, уӕд ӕз дӕр Мамӕ дӕр дзы цыдӕр хаудзӕнис. Мӕ Ой, мӕ ныхсызгон у. Рима, уымӕ уӕдӕ дӕхӕдӕг дӕхицӕн цынӕ загътай, уый дын ӕз зӕгъдзынӕ. Ӕрдӕбон нӕ программӕйы райдиан куыд загътон, афтӕмӕй нырма ӕвзонг чызгӕй дӕхи бауарзын кодтай Ирыстоны цӕрджытӕн ӕмӕ ныры онг уыцы адӕмы фарнӕй хайджын дӕ. Дӕхи амондджыныл нымайыс? Амондджыныл.
Емӕ дын мӕ цӕст уарзы, цӕмӕй Ёсы амондӕй ӕдзухдӕр хайджын уай. Ма дын мынӕг кӕнӕд. Бинонты фарн бирӕ у ӕмӕ дӕ Ёсы хорзӕхдӕр уӕд. Цы нӕ схъӕр кодтай, афтӕ дӕ зӕрдӕйы арфы цыдӕр сусӕгдзинад кӕй бамбӕхстай, уый дӕр дын сыххӕст уӕнт.
Бузныг, иумӕйаг ӕмӕ ма иу ӕхсызгондзинад мӕммӕ гӕсгӕ. Мах нӕ уазджытӕн нӕ программӕйы кӕронбӕттӕн лӕвар кӕнӕм, куыд сыл лӕвӕрдтӕ, дӕгъӕлтӕ. Цӕй тыххӕй уый дӕр ӕвӕццӕгӕн ныртӕккӕ бамбардзынӕ. Ай ахӕм дзау ма у ӕмӕ дзы цыфӕнды дуар дӕр байгом кӕнӕн ис. Зӕрдӕйы дуар, адӕймаджы нкъарӕнты дуар, нӕ миддунейы дуар. Ӕмӕ дын мӕ цӕст уарзы, цӕмӕй, цы зындзинӕдтыл сӕмбӕлай, уыдон йыл-иу сыхгӕн ӕмӕ дыл уӕз ма кӕной. Дӕ цинӕй дзаг ӕмӕ парахат зӕрдӕтӕ-иу уӕрӕх бакӕ, ӕмӕ адӕмӕн ныртӕккӕ куыд уарзон дӕ, афтӕ дарддӕр куыд уай. Махмӕ ацы дӕгъӕлты бауагътам ахӕм тых, ӕмӕ сӕ йӕхимӕ чи дары, уыдонӕн сӕ фӕндӕгтӕ вӕййынц лӕгъз, ӕнцон, ӕнӕфыдбылыз. Мӕ цӕстадон уарзы амондӕй хайджын куыд уай. Бузныг, зӕрдиаг лӕвар. Бузныг.
Ӕдзухдӕр уыдзӕни мемӕ.
Бузныг.
Уый махӕн уӕлдай ӕхсызгон у.
Бузныг. Рима, стыр бузныг дын, рӕстӕг кӕй ссардтай, кӕй нӕм ӕрбацыдтӕ, де нкъарӕнтӕ кӕй раргом кодтай. Мӕ цӕст дын уарзы, цӕмӕй амондӕй хайджын уай, цӕмӕй, цы рухс бӕллицтӕ ӕмӕ дӕм фӕндтӕ ис, уыдон сӕххӕст уой ӕмӕ нӕм арӕхдӕр уазӕг куыд уай. Бузныг иумӕйагӕй, иумӕйагӕй. Тынг зӕрдиагӕй ӕрбацыдтӕн сымахмӕ, Жанна. Уый мын уӕлдай ӕхсызгон у. Бузныг сымахӕн дӕр, стыр бузныг. Нӕ телевизормӕ кӕсджытӕн та ма зӕгъдзынӕн, абон нӕ студийы уазӕг уыди республикӕйы цӕрджытӕн зонгӕ ӕмӕ уарзон адӕймаг Илурты Рима.